Үтүө сарсыарданан оҕолор, бүгүн биһиэхэ ахсаан дьарыга. Оҕолоор, миэхэ бүгүн сурук кэллэ. Манна биһиги тааттаадыраһа уонна бөлөх бытаата сурулааччы. Ааҕан иһитиннэрэбин дуо? Дорооболорун оҕолоор! Бу мин эһиги доҕоргут геометрическэй дойду олохтооҕо төгүрүк суруйабын. Эһиги бөлөх оҕолоро саамай эйэлээхтэр уонна дьиэ кэргэннэрин таптыыллар диэн истибитим. Ини эмиэ дьиэ кэргэмин олус таптыыбын, Уонна дьиэ кэргэним туһунан эһиэхэ кэпсиэхпин баҕарабын. Биһиги дьиэбит ойуурга турбута. Бырастыы дьиэ буолбатаҕа да, бэрээниктэн дьиэ этэ. Манна олорбуттара саамай эйэлээх геометрическая фигура дьиэ кэргэнэ. Аҕалара түөрт муннук, ийэлэрэ үс муннук уонна мин кинилэр уоллара төгүрүк. Миигин наһаа үчүгэйдик олорбуппут. Сарсыарда аайы бэрээнньиги кытта чэй иһээччибит. Бэрээнньиги бэйэбит оҥорооччубут. Бу бэрээнньиктэр араас быһыылаах буолааччылар. Оҕолоор, өйдөөн көрөбүт уонна этэбит ханнык геометрическай фигуралар дьиэҕэ олорбуттар эбитэй. Төгүрүк, түөрт муннук уонна үс муннук. Уопсайа хас геометрическай фигура баар эбитий? Аҕа хайан эрэ биир, икки, үс, дьэ, салгыы истиэҕиҥ. Ол эрэн биһиги дьиэкэргэҥҥэ иэдээн буолбута. Арай биирдэ дьиэ олордохпутуна дьиэбит таһынан кимэр үһүрэн ааспытын көрбүппүт. Көрбүппүт колдуун эбит. Кини биһи дьиэ кэргэн эйэлээҕин сөбүлээбэккэ кыыһыран муран дьиэбитин алдьаппыта. Оҕолоор, миэхэ баһаалыста көмөлөһүөххүт дуо саҥа дьиэ тутарга? Оҕолоор, доҕотторбутугар көмөлөһөбүт дуо? Оччоҕуна биһиги билигин геометрическай дойдуга барыахпыт. Ол эрэн айаммыт бырастыы буолуоҕа. Колдуун биһиэхэ сорудахтары бэлэмнээбит Дьэ эрэ, бастык оһорудаҕы көрүөҕүн эрэ. Таабырыны таай. Дьэрэ ким ордугуй? Оҕолорун олус таптыырый, ыйытыыга быһа дьэппиэт диэбит, барыбытын харыстыыр кимий олор? Ийэбит, маладьыастар. Оскуоманы охсорго ким үөрэтэр? Массыынаны ыыттарар, хорсун буоларга сүбэлиир. Күүстээх сымса уона сатабыллаах. Оҕолор бары билэҕит бу биһиги тапталлаах аҕабыт маладьыастар биир дьиэҕэ иллээхтик эйэлээхтик элбэх буолан олороллор үһү ол кимнээҕий оҕолор дьиэ кэргэн маладьыастар

икки үс түөрт маладьыастар аны үһүс сорудахпыт маннык оҕолор биир күн түөрт чааска арахсар дэти дии сарсыарда күнүс уонна киэһэ түүн Көрүнэрэ, бу кыыс зарядка ылыы турар. Ханнык бириэмэний? Хаһан биһиги зарядка оҥоробутуй, оҕолор? Онтон хаһан таһат дьоонньуубуту детсадка кэллэхпитинэ? Уонна хаһан кинигэ, телевизор көрөбүтүй? Уонна хаһан утуйабытый? Дьэрэ, бартын таайдыгыт дуо? Таайбыт буолаххытына маладьыстар. Оҕолоор, биһиги кэлиэхтээх сирбитигэр тиийэн кэллибит уонна биһигини саамай сүрүн сорук күүтэрдии биһи доҕотторбут дьиэтин геометрическай фигуралартан тутуохпутун наада дии. Оҕолоор, дьиэ тахсарын аатыгар фигуралары туттабытый? Дьэрэ көрүөххэйин эрэ. Фигуралары туттабытый? Дьэрэ көрүөххэйин эрэ. Биир улахан түөрт муннук уонна сарайыгар үс муннук Өйдөөн көрүөххэ эн эрэ туох эрэ тиийбэт. Туох тиийбэтий? Саамай сөп. Түннүктэр уонна аан. Түннүккэ биһиэхэ хайдах геометрическай фигура наада буоларый? Икки кыра төгүрүк. Онтон ааммытыгар прямоугольник. Маладьыастар оҕолор, дьэ уонна ман бардым холбуубут, оччоҕуна дьиэбит бэлэм буолла. Доҕотторбут эһиэхэ улахан улахан махталларын тиэрдэллэр оҕолор. Уонна биһигини кытта быраһаайдаһаллар. Манан дьарыкпыт түмүктэнэр, аныгыс дьарыкка көрсүөххэ диэри.